tso gbadzia nava dua na yewo valo tɔ mi tsotso ge ɖe nu gbaɖeke gbɔn ye mi kplɔ ka yina ne ka gbe gbaɖeke gbɔn.
medzi be nakɔ nu ɖeka me nam mm. efia nɔ dzi ma mm. efia viwo le te yeah.
ɖo fia be efia kokokokoko ŋutɔ nanɔ fia afi miawɔ miaƒe takpekpea me miate ko nyawo kɔ ne Efiaviwo le ete, wòakɔ yi ne fiagã. Menye nenema, medi be nàkɔ afi ma godoo.
Àno te abe fia ene. Ke ne me eɖokui ɖiɖi ge o, ke mi katã miazɔ ɖe ŋgɔ etɔ abe yufewo ene. Lé xee nèdi be neɖiɖie?
Ee, yiƒe nu. Ne nèbe efia yi ke woɖo ɖe mia ŋua, lé xee nèbe neɖiɖie? Nàgblɔ nam fia be wò efia,

Nye biabia evelia yim, nye nya yim kpuie ko be, ne nye aƒeme tɔgbuia, ewɔ ne míesusu be edi be yeate nya ko ʋalutɔ kpɔ, edi be yeate nya ko ʋalutɔ kpɔ. Abe wo nuwɔna eva mía tsi ete ɖe mía nu ye nye be míeyɔe ɖe afia kpɔ. Menye yi ka me yeva o. Etsi nye ya gblɔm wolea, yike míeli va vo ko. Ekpɔ amewo tso gbe dzi ye wova tsi, wobe yewova tsi nu ƒum ne anya ko ɖui ya. O, mí nya kpɔtɔ ŋutɔ mí le dua me. Ame bubuwo tso teƒe bubuwo wo va ʋu ƒom be yewo va tsi ƒuƒo yina nya kpɔtɔ. O, enua trɔ ɖe mí. Wo va wunɔ do vɔ, mí se nua gome, mí ƒo ka. Mí dzi tɔgbi be nɔ dzi na mí, mí a do go le afia. Tɔgbi efia wo sɔ ɖe afia, wo kpɔtɔ ya me do ɖe mía nu. Aʋa ŋutɔ kata sɔ, me nye nuvi o. Meva do. Ko mi va kpɔe be. Tɔ egbɔgblɔ nam be yewoyɔe be ne wòava. Efia vovovoe wole eya tea. Wova nɔ anyi ɖe afia gake eya meva o. Meva o. Ewɔ nam ɖe lɔƒome vi medi be nàkɔ eme nam nyuie. Efiawo va gake míekpɔ wo katã efiawo va gake ya ye ɖeka zã meva o. Nu ka tae meva o? O ebe yemegbɔna ava mía gbɔ o, yemevo ɖe mía ŋu o. Yemevo be yeava mía gbɔ o. Ale be míesɔ. Míebia nu ku ɖe etsia wova ŋlɔ aƒe ni te mi gblɔ gblɔ mi be afi wova ŋlɔ tsia me tsi ŋlɔ ƒe mɔ. Fi ma ngodo depo le afi ma teƒe atɔ. Yɔdo le afi ma za e eh, nukukla le afi ma menye tsi ŋlɔ ƒe mɔ. Bikɔ ne ne nye be yo ɖo gbolo nya nye dua me tɔ alo kpɔ dua kame tsi wɔ. Meka ɖe dzi be etsi ma ŋɔŋɔ ma nya fi me o dze be. Ɔŋɔtsia ɖo alabe eva ŋɔtsia ɖe gaze do me yɔdo domi etsia mie ku yɔde ye ka hã mari kpekpe tsia yɔde ye ve hã ma enu katã ŋa ɖe afi ma ye mie ye be ne va ne mia se be gɔmɛte mia va se be gɔmɛte so ga mia se me Ni ŋutɔ ɖoɖo edzi na ma mia si egbea me vɔ. Medzi be nakɔ nu ɖeka me nam. Mm. Efia nɔ dzi ma, mm. efiaviwo le te. Yeah.
Ɖo fia be efia kokokokoko ŋutɔ nanɔ fia afi miawɔ miaƒe takpekpea. Me miatia ko nyawo kɔ ne Efiaviwo le ete, wòakɔ yi ne fiagã. Menye nenema, medzi be nàkɔ afi ma gɔ̃ hã o. Nu ka ta wòdze be ye ŋutɔ kokoko nanɔ anyi? Ee, mekɔ ge. Nu si dzɔ nye be, ne míekpɔa efia teƒewoa, wova ɖe eme na mí be yewonya ɖeke tso etsi ma ŋɔŋlɔ ŋu o. Ta ne egblɔ be yewo fia ye dzo gaa, yewonya nya aɖeke tso eŋu o. Efia va gblɔ nɛ fifia, ke ye ŋutɔ míakpɔ. Ye nue nɔ ye ŋutɔ dzi be wòava, ava ku eme na mí. Alo hafi tsi ma va le afi ma afi ma, me tsi ŋɔŋlɔ ƒe me wòva ŋlɔ ne wòava se eme na mí. Míawo míele dɔ wɔm hafi woɖi etsɔ o. Ye le nyateƒe me hã, nye le nayɔ gbɔ fi wòva tsɔ. Ee, efia wonɔ dzidzi fuu. Efia ɖeke mebia se hafi míekpɔ o. Amea te ŋu va ɖo aye koko do na mí atso nuwo na mí. Gake ye wodzidzi va fia fia, ya nava tsi atsitre ɖe mía nu be alea alea míesi ye kpɔ o. Ta ye wonɔ na etsi mí. Azɔ le esi míaʋa nu tɔ, ye wònye be yeake hatse mí kɔ, mí katã míehe hatse kake míano nuwo tɔ. Tso gbadzia, ne eve dua, ne míewo ʋalotɔ, míetsotso ge ɖe nu gbe aɖeke gbe o. Ye míekplɔ gayina ɖeke agbe gbe aɖeke gbe o. Ya ne si da ɖi ne magba. Megafia neke ɖo efia be yedo zã na ʋalotɔ o. Ʋalotɔ ne akplɔe ayi nu gbe ke manɔ edzi ne ma gbe aɖeke gbe o. Ta ne si da ɖa ne ye ate atrɔ aka mee kɔ mía míatrɔ aka ge nɛ. Na me ŋutɔ ɖe afia loo. Akpe eve ne ɖewo dze nam le.
Enye nye kɔku akɔlɔ. Metso Anyako Arɔtre Atsigate. Ke nu yi te meve takpekpea ɖoe nye be nye ya mekpɔ nanewo le aʋala dzi. Ke abe dumevi enea, ame tsitsiwo le dua ŋua, nye ya mete ɖe wo ŋu be wokpɔ nu ya wobe yewokpɔe. Ke afɔ ke mía ɖe alo leke mía wɔe hã ko mía nɔ anyi abe du ene. Gagba míedo ɖe fia míewo edu trɔŋua lea, míedo ɖi be míwa míagblɔ míaƒe didi ne dua kple nyakpɔtɔ yiwo le gbeta kple xexea me godoo katã se nya be mele be wòayi nenema o. Abe mía dzila enea, mele be wòakɔ du ya ƒe nya nɔ dadam ɖe eya ʋã la dzi ɣesiaɣi nenema o. Enuwɔnawo dete ɖe mía Yufuwo dzi sɔhɛwo le dua mea? Gake dumemetsitsiwo wònye be yema ŋgɔgbetɔ gblɔ do ŋgɔe wònye be míeno hehewo te vovovo keŋ ale wogbaa nya na míae. Míegakɔ nua tsɔ na míaƒe ame tsitsiwo o. Míaƒe ame tsitsiwo hã nɔ asi ɖom be míadzi be ao nu ya ale míeɖoa mí gawoe o. Nyɔ enana wo dzɔdzɔmedui amea netɔ te xoxoxo. elabe yiƒe efiaɖuɖu ɖe du ya dzi fia wòhe nye fiagã. Enye nu yi ke enu gbogbo bum ne du ya, enu gblẽm edu ya nu. Eya ta mía dumeviwo míegbɔgblɔm be, Na ɖiɖi ɖokuia, ke Ano dua me abe fia ene alo mía ano te abe fia ene. Ke ne me eɖokui ɖiɖi ge ɔ, ke mi kata mia zɔ ɖe ŋgɔ etɔ abe Yuifewo ene. Leke ne di be ne ɖiɖie?
Ee, yiƒe Ne nuwɔna.
nebe efia yi ke Ee.
woɖo ɖe mia ŋua, leke ne be ne ɖiɖie na gblɔ na fia be o efia ɖiɖi leke ne be ne ɖiɖie? Ee, ale woɖokui ɖiɖi ge nye be eko e edua kata kɔ ɖo eɖokui shi. Eɖe ma etrɔya le edua shia, menye hu nɔ woɖui o. Efia mieɖui. ye wònye du ya ƒe fia. Etrɔe le dua si ye mía ame yiwo le dua mea, míawoe etrɔ ne nane gblẽ mea, míawo ŋu wònua gblẽ ge le. Gake ye mava tu ʋɔ ɖe trɔ ŋu, ava tu ʋɔ ɖe trɔ ŋu kodzo o. Wòle be wò trɔ ŋua wòzu nya hafi ƒometɔwo nava ʋu ʋɔ ya. Evɔ ya ye míeɖoe kpaa, mezo ta du ya me kpɔ o. Ne eve na ye mezo ta o. Mede ta ɖe du ya me, memlo du ya me kpɔ o, ŋu ke kpɔ o. meɖui ame mlɔm o, ne wòanye nu ye dzɔdzɔ meɖui ame o. Tɔ, medze be nàkɔ afi ma. Ɖewo be agblɔ be tɔgbui eye woɖo tɔgbui kpa memlɔ dui ame kpɔ ehe nya ma me me ke ma ma ɖeke menya ma gɔme se ge no. Ee, nuyi tae menya gblɔ ɖo ye ne ye tɔ si ese nuƒo ya nya nya ge be memlɔ dui ame kpɔ vavã. Nyateƒe nye wònye gblɔ mele. Ko ne ese eɖokui gɔmea enya nya ge be ao ye dui ahem ɖe megbe aɖo ye eh, agba dam ɖe mía dzi le du ya me elabe nuwɔna ya ne mowɔe o enya na ku xe ne dua ehena nu bubu eku kple nuwo vɛ ko wòva ɖo asi nuwɔna dzi mowɔe gaƒoƒo aɖewo va yi ŋu ke wòle be woava nɔ anyi kpli ɔbe ɔ yina na se gɔme be ne wo nu ya ko Kɔsiɖa. Tɔ ese gɔme eva lɔn eʋu vɔ be wo ne wɔ ŋuia ye mi ye woe. Ese gɔme.
Wo nɔ anyi kplio se gɔme. Kɔ ye ŋtɔ hã gblɔ le afia ɖewo be yewo fia woƒe ga yewo dzo ho ya le wo be no dzo ho ya la wo be yewo afia be ekɔe dzi be yewo dzo ho ya le gake le ŋuɔ ŋuɔ dzi ɖo ŋkɔ. Enya kee le ava nɛ o, enya kee mele ava nɛ o, wova tu ŋɔ ɖe amewo ŋu. Ke eme yi wole ŋgɔ ŋua, wogayɔ mí abe du ene. Míeva sɔ ɖe afia, míede ŋugble ao. Ko ƒometɔwo, esi ta ƒometɔwo va ŋu ŋɔ míetso ŋgɔ ɔ, ko enu ya míewɔ vɔ megbea, nu ya gava dodom tso eme ya. Ta elɔ̃ miewɔ nua vɔ katã vɔ hafi wògava kɔ nya bubu gakɔ do goea? Le nya nye nukpɔkpɔ ŋu fiaa, efia be Afia me menye ye didi ƒe mia, miawo ŋu elabe wogblɔ nyawo sɔ, woɖo ŋgɔ gata wo sɔ hafi e, yagava tu ʋɔ. Ye wòva tu ʋɔ ɖe ŋgɔ ŋu fia. Ƒomeawo kpɔe be ao nu ya enu gblẽ ge. Ye wova ʋu ʋɔ na mí. E, míedoa míesɔ ɖe afia tso nuwɔwɔ. Ke nuwɔwɔ me vɔ megbea, Enya yewo vava ma ɖoko vava nye sese kple to. Ke heya gava va ye nye la eya ʋala dzi tɔe o de o de nya ɖe ya ʋala dzi fia. Wozu be nye kpɔkpɔm xixea me katã kpɔkpɔm. Be ya nye nu te ɖe mía dzi. Ko ŋdi ya ye nye ɖe mía do ɖa fia be ao. Mía va kpɔ eŋuteƒe.